Génesis capítulo 6 Yvy ariguakuéra rekóiva ipaite. Ha ojehu iñepyrũvo ko kuimba'ekuéra oñemboheta hetavévo ko yvy apére, ha onase ichupekuéra heta tajýra. Ha Ñanderuete ra'ykuéra ohechávo kuimba'e rajykuéra iporãitereiha, oiporavo ha oguenohẽ ijapytégui hembirekokuerarã umi oipotavévape. Upémaramo Ñanderuete he'i, Che espíritu noisãmbyhymo'ãvéi yvy ariguakuérape opaite árape, añetehápe ningo ha'ekuéra to'o voínte, upévagui oikovéta siénto véinte áño pevénte. Umi árape oĩ yvy apére kuimba'e yvate ha hete tuicháva, gigánte, upe jave og̃uahẽ avei Ñanderuete ra'ykuéra, Oiko hag̃ua kuimba'e rajykuéra ndive ha omomemby ichupekuéra. Imembykuéragui oiko kuimba'e herakuã porã ha ipy'aguasuetéva. Ha ohecha Ñanderuete mba'eichaite pevépa tuicha yvy ariguakuéra reko aña ko yvy apére, ha opaite mba'e ipy'apýpe heñóiva guive mba'e vai memeteha. Upévare Ñanderuete ombyasy ojapo haguére Adán ha Évape, ha hasy asy ichupe ipy'apýpe. Ha Ñanderuete he'i, Ajukapáta yvy ariguakuéra guive mymbakuéra peve, mbói guive guyrakuéra yvate ovevéva peve, ambyasy ajapo haguére ichupekuéra. Noé katu ojuhu py'a porã Ñanderuete resa renondépe. Noé ojapo peteĩ varko guasu. Péicha Noé rekove arakuéra. Noé kuimba'e heko porã ha heko potĩ va'ekue hapichakuéra apytépe, ha oguata Ñanderuete ndive. Ha Noé ita'ýra mbohapy Sem, Cam ha Jafet. Ha yvy ariguakuéra oñemboheko vaipa Ñanderuete resa renondépe, ha pe yvy henyhete mba'e ñañágui. Ha Ñanderuete oma'ẽ yvýre, ha péina ápe yvy ariguakuéra rape ivaipaite. Ha Ñanderuete he'i Noéme. Ha'éma che jupe ajukapataha opaite tekove oĩva guive yvy apére, iñañaitégui hikuái, ha péina ápe che ahundipáta ichupekuéra ko yvy kóva reheve. Ejapo nde jupe g̃uarã peteĩ várko guasu gofer yvyrágui, ha ejapo avei kotykuéra hyepýpe ha asfáltope, Mba'e aysýpe emboty umi távla pa'ũ hyepýgui ha okágui. Ha péicha rejapóta, Pe várko guasu ipukúta ciento treinta y un métro ha ipekue veintidós métro, ha trece métro ijyvatekue. Embotécho pe várko guasu ha iguýpe emoĩ ovetã ijerekuévo ha ijyvatekue cuarenta y cuatro centímetro ha ijyke rehe remoĩta pe várko guasu rokẽ. Ha remoĩta pe koty guasu ipíso iguyeteguáva ambue hi'ariveguáva ha mbohapyha katu hi'ariete, ha ikuaa porãke che amboutaha pe ama guasu yvy apére ajukapa hag̃ua ko ára guýpe mayma to'o ipytuhẽva guive, opaite mba'e oĩva guive yvy apére omanombava'erã. Ha oñondive ñañemoĩta peteĩ ñe'ẽme ha reikéta pe várko guasúpe, nde, nde ra'ykuéra, ne rembireko ha nde ra'ykuéra hembirekokuéra ndive ha opaite mymba oikovéva guive, remoingéta várko guasúpe mokõi mokõi opaichagua mymba, peteĩ kasal, ikatu hag̃ua oikove hikuái nendive. Umi guyra hekove ypykue ojoheguáva ha umi mymba hekove ypykue ojoheguáva, ha yvy ape arigua mboykuéra maymáva hekove ypykue ojoheguáva, mokõi mokõi oike va'erã ne ndive, ikatu hag̃ua oikove hikuái, ha embyaty avei opaichagua hi'upyrã oje'útava, ha eñongatupa ikotypekuéra, ha péva ne rembi'urã ha hembi'urã avei. Ha Noé ojapopa Ñanderuete he'i hagueichaite ichupe.